Безнең планета бик күп хайваннарның өе ул. Алар дөньяның төрле кисәкләрендә, материкларда яшиләр. Кайбер җәнлекләр берничә материкта яши ала. Ә кайберләре бары җылы якта яисә киресенчә карлы-бозлы салкын җирләрдә тормыш итә. Мәсәлән, гризли аюы Төньяк Америкада яши. Ул безнең урманнарда очрый торган көрән аю шикелле үк зур, көчле һәм авыр. Иң зур гризлиларның буе 4 метр, ә авырлыгы 1 тонна, 1000 килограмм. Гресияләр көрән аю кебек балык ашыйлар, үсемлек тамырлары белән тукланалар, җиләк, бал яраталар. Очлы торнаклы, зур тешле гресидан бөтен хайваннар куркып тора. Ала кизән яисә скунс, көньяк Америк хайваны. Скунс артык зур түгел, бездәге бурсык кебек кенә. Шуңа күрә аңа зуррак ерткычлар һөҗүм итәргә мөмкин. Бу вакытта зирәк скунс койрыгы янындагы махсус биздән бик тәмсез ис чыгара һәм дошманыннан тиз генә качып котыла. Бездә попугайларны зоопаркта күреп була. Кемдер аларны өендә дә тота. Ә менә Көньяк һәм Үзәк Америкада алар урамда очып йөри. Әйе, әйе, бездәге чыпчыклар һәм күгәрченнәр кебек. Төрле төсләрдәге ара попугае нәкъ менә шундыйлардан. Борынгы индеецлар араны көчле тавышы өчен үз иткән. Авылга чит кешеләр якынлашканда бу попугайлар бик көчле тавыш белән кычкыра торган булган. Шулай итеп алар хуҗаларын көтелмәгән кунаклардан, ә кайвакыт хәтта дошманнардан саклаган. Ара попугайлары бик матур һәм зур гына түгел, акыллы да. Алар йөздән артык сүз һәм дистәләгән җөмләне истә калдырырга сәләтле. Кояшлы Африкада яшәүче жираф коры җир өстендә яшәүче иң озын буйлы хайван. Аның буе 6 метрга кадәр җитә. Буеның өчтән берен жирафның муены алып тора. Жирафның каны бик куе, Ул аңа бер авырлыксыз башын өскә күтәрергә һәм аска төшерергә ярдәм итә. Каны сыек булса, жираф биек агачларга яисә су күчәргә үрелгән саен аңын югалтып егылыр иде. Аяклары нечкә һәм озын булуга карамастан, жираф бик шәп йөгерә һәм оста сикерә. Борынында мөгез урнашкан мөгез борын исә Африкада да Азиядә дә очрый. Кайбер мөгезборыннар бер, ә кайберләре хәтта ике мөгезле. Ул бик зур һәм авыр хайван. Аның озынлыгы 5 метрга, ә авырлыгы 3000 ярым килограммга җитәргә мөмкин. Мөгезборын үсемлекләр, үләннәр, агач тамырлары белән туклана. Ул көненә 72 килограмм азык ашап бетерә ала. Африка ярларына якын Мадагаскар утравында лемур исемле зур күзле җәнлек яши. Ул җиләк, җимешләр, үсемлекләр, төрле үләннәр, чәчәкләрдәге нектар белән туклана. Ул бака, кәлтә, бөҗәкләр дә ярата, тик аларны тотырга иренгәнгә күбрәк үсемлекләргә өстенлек бирә. Артык ашыкмыйча, артык тырышмыйча, үз рәхәтенә яшәү күңеленә хуш килә. Азиядә Кытай дигән илдә сиңа мультфильмнардан бик яхшы таныш булган панда яши. Ул аюның якын туганы. Панда тиз йөгерә белми, ә менә агачларга бик яхшы үрмәли. Агач ботагына сузылып ял итеп ятучы панда бик еш күренеш. Бу хайван нигездә бамбук белән туклана. Көненә 30 килограмм үсемлек ашап бетерә ала. Австралия дигән гаҗәеп илдә көнгерә яши. Ул чирәм, җиләк, җимеш, агач, үсемлек тамырлары белән туклана. Аның дүрт тәпие бар. Арткы тәпиләре алгыларына караганда берничә тапкыр озынрак. Шуңа күрә көнгерә йөри дә, йөгерә дә алмый. Сикерә генә. Ана көнгерәнең эчендә сумкасы, кесә кебек җыерчыкланып торган тиресе була. Көнгерәгә бу сумка баласын үстерү өчен кирәк. Нәни көнгерә җитлекмичә туа. Ул йөри дә, сикерә дә алмый, күзләре ачылмаганга берни күрми дә. Авырлыгы да нибары 30 грамм була аның. Менә шуңа күрә ул әкрен генә үрмәләп әнисенең эчендәге сумкасына кереп утыра. Сумка эчендә имчәкләр урнашкан була. Шулай итеп кенгерә баласы көне-төне әнисенең сөте белән туклана. Әнисе янында аңа җылы, тыныч һәм рәхәт була. Карлы, бозлы, мәңге салкын Антарктидада диңгез кошлары, аклы, каралы пингвиннар яши. Алар бик яхшы йөзә һәм суга чума, ә менә оча белми. Пингвиннар балык, моллюски, вак кыслалар белән туклана. Балаларын бергәләшеп карый. Бу кошларда хәтта нәни пингвиннар өчен балалар бакчасы да бар.